Чоропчуун нэһилиэгин тэрилтэлэрин профкомнарын председателлэрэ уонна директора. Ол курдук дохсун тыстыһынан көрсүн Дмитрий Петрович Коркин аатынан Чоропчутааҕы республиканскай спортивнай олимпийскай эрэллэри бэлэмниир орто интернат оскуола профкомун председателэ

Виктория Копылова, саҥа олох редакциятын профкомун чилиэнэ Марфа Петрова. Тара күндү кыттааччылар билигин тутатына манайгы түһүмэхпитин саҕалыыбыт. Ол курдук манайгы түһүмэхпит сүрдээх судургу. Мин эһиэхэ ыйытык берөбүт эһиги эппиэттэниэхтээхпит.

Уопсай сүбэнэн араараллар дии ирин эҥэр отугар ойоннаар игин диэн инник сэтиктэр ойон баара иккис нөмөрдө хаманда кет үлэҕэр тур Икки санылар бу кытта. Аха, хомойох ин аны куобатах сеп. Бу сетте алмаас боллагана Хэттэ коренной төрүт норуот олорор диэн бу хахабыт сиригэр һэ инник диэн тохтаабыт диэн аны матала билэр буоллубут хомойох иннинэ баал ааҕылыбат иккис неберда хамаанда эппиэттиир саха сиригэр хас улуус баарый

чэпчэтии биэрэбин. Бу соторутааҕыта сүрдээх улахан тэрилтэни, тэрилтэҕэ кини аатын иҥэрбиттэрэ һэ. Туох куоластааһын иимэҕитэ барбыта. Ити энэри улахан чэпчэтии биэрдим. Эһиги биллиит да? Аhaa, чэрэ, эппиэт. Аhaa, Платон Алексеевич Ойуунскай, саамныгы, үөскээбит тыл үөрэхтээҕин диэтэ. Салгыы алтыс вопрос. Дьокуускай куорат төрүттэммит сыла.

Сибиде тыһынчы тоҕус жүз тоҕон икки ыллаах. Тыһынчы тоҕус жүз тоҕон икки ыллаахха. Аха, тыһынчы тоҕус жүз тоҕон икки ыллаахха ахсынньы ый сүүрбэ алта күнүгэр Саха Республикатын Гербэтэ ылыллыда. Саамай сеп. Салгыы, эһигиттэн ыйытабын манныгы ньүөрден хамаанда саха норуотун национальнай геройа. Биир саамай биллиилээх национальнай геройдаахпыт биһиги

Очуостара, Өлүөнэ турууктара дииллэр дии. Уонна сэбиир бар. Саамай биһи сахалар киэн туттар бу буоллаҕына олоҥхо да олоҥхо аһа саамай сөбө Сэрэтии курдук биһиги маннайгы түһүмэхпитин түмүктээтибит. Ол курдук Маҥнайгы нөмүрдээх команда бэйэтигэр сэттэ баалы сурунна, иккис нөмүрдээх команда үс баалы сурунна. Болду тазалыы бара киһибит. Ол курдук тутатына иккис түһүмэхпитигэр киирэбит. Иккис түһүмэхпитигэр боллааны биһиэхэ командаларга биирдии мүнүүтэ бэриллэр, команда биир мүнүүтэ иһигэр бу өс хоһооннорун салҕаан биэриэхтээх сөп. Сахалыы өс хоһооннор бааллар манна саамай элбээбитэ уон биэс баалы сурунуон сөп бэйэтигэр. Бэлэмҥит да, маныгы нөмэрдээх хамаандата саҕалыыбыт, иккис нөмэрдээх хамаанда тугу да саҥарбаккыт, чэпчэтиини биэрбэккит, оннук же эһиги эмиэ кинилэр хайыылары. Сэрэ, баһааса секундамир баттыгга бэлэмнэнин, маныгы нөмэрдээх хамаанда саҕалаатыбыт. Дойду Кылаас ааттаах, сурахтаах диэн саам эһэр тутатына эппиэттээтилэр. Киһи тыла сэттээх, киһи тыла ох. Суох. Норуот күүһэ көмүл күө. Саамай сэр төрөөбүт дойду туохтаах эрэ бар дьон сыанабыллаах. Төрөөбүт дойду Ааттаах. бар дьон сыанабыллаах. Аха, үчүгэй майгын туох эрэ кэриэтэ. Үчүгэй майгын икки тыл көттө кэриэтэ. Үчүгэй майгын тыынар кэриэтэ. Суох, салгыы баран инэбит үтүө тыл туох эрэ буолар. Үтүө тыл туох эрэ буолар. Эдэртэн эйэтин, кырдьаҕастан сүбэтин. Эдэртэн эйэтин, кырдьаҕастан Сүбэтин. Тыл бириэмэ бүттэ, аха. Салгыы иккис тиэмэлээх хамаанда биир мүнүүтэ бэриллэр эмиэ секунда биир баттырга бэлэммит тэрэ барда. Бар дьон тыла ох санаата дьахтар таҥаһынан сылгы сиэринэн Икки куобаҕы тэҥҥэ эккирэтимэ эккиэннэриттэн көтөр өҥүнэн киһи тылынан көтөр өҥүнэн киһи ох көбүөхтүүрүн аанньа күөх көбүөхтүүрүн аанньа күөх отонноотоххо туолар суол сурахтаах аартык Августта. Суох. Сүгэ түһүөр дылы дүлүҥ. Адавша. Атах туһугар атах. Тастар. Аха. Саха буолан сандар, киһи буолан файл. Файл. Сидэй. Дүлүн анныгар туох эрэ киирбэт. Даша кэбинэх мастан туох эрэ арахпат. Кэбинэх мастан Аха, хомойуох хин билеме бүттэ, дьэди курдук түргэнник, иккис түһүмэхпитин түмүктэ. Маннайгы нүөмэрдээх хамаанда бэйэтигэр 2 баалы суруннаһы. Иккис төгүлден команда 3 баалы сурунна. Бакылатыска гараатын аталан кебитин. Билиги боллары биһиэхэ манна баһалты планшеттары киндергитин көрдөһөбүн. Ол курдук бу планшеттарга ач дирига кыдамалаһаннар батахтарынаах диэн сахабыт тылын биир самый уһун тылын тылыттан команда төһө элбэх тыл таһарар эбитий диэн. Сахалыы да? Аха, сахалыы тыл буолуктаах биремега Биирдии мүнүүтэ бэрил, биир мүнүүтэ бэриллэр уопсайа. Биир киһи суруйар. Курьер да ручкаҕын переверкэлээтигит. Аха. Чэрэ бириэмэ барда. Хамаандаларга биирдии мүнүүтэ бэриллэр, биир мүнүүтэ иһигэр хамаандалар Төһө элбэх тыл суруйан таһаараллар эбитий? Кыыдамалаһынырбатахтарынааҕар диэн сахабыт тылын биир саамай уһун тылыттан. Бириэмэ бара турар ол курдук. Стоп. Бириэмэ бүттэ. Сыра хамаандалар уруучкаларбытын уурдубут. Манныгы нөмірдэ хамаандаттан саҕалыаххайын. Баһаалыста биһиэхэ ааҕан иһитиннэрэргитигэр. Баҕа

Кыдымах. Кыдымах, тарбах, арҕаа, харах, хара. Аһа. Чара ити курдук түргэнник биһиги үһүс түһүмэхтэрин түмүктээтибит уонна салҕыы баран иһэбит. Ол курдук түмүктүүр түһүмэхпитигэр киирэбит. Манна баллаана хамаандаттан биирдии киһи наада, Биирдии киһи туран бу республикабытыгар аатырбыт мас игралин, мас оонньуу оонньуутун оонньуохпут билигин хамаандата баһаста биирдии представитель турарбытыгар бу буллаана бес айбон диэн оонньуу хэп Манна буллаҕына оонньуубут быраабылата, хаамыыта сүрдээх судургу. Бу биэс бу биэс мээчиги биһиги бу биэс ойбоҥҥо киллэриэхтээхпит бириэмэҕэ. Чара манныгы нөмөрдө хамаанда саҕалыыр, аха. Барыларын тэнгэ ыста. Аха, барыларын тэнгэ ыытан биһэбит. турган аха бириэмэ сегундомер баттыкка баһасты бэлэмненин Отон эн килерехан килерехан бу бес ойбоҥо килерехтахын бес мәчиги. Тара раз, два, три. Аха. Манна болукомто эгин улахан оруолу оонньур. Аха. Так так так. Үс киирдэ, төл.

Ити курдук биһиги бүтэһик түмүктүүр түһүмэхпитин түмүктээтибит. Ол курдук иккис нөвердэр хамаанда бэйэтигэр иккитэ кыайан икки баллы сурунна. Уонна Олсый түмүгүнэн маныгы нөвердэр хамаанда отут икки балл сурунна. Иккис нөвердэр хамаанда Сүүрбэччэ саал кырынан Ити дьылга хамаанда кыайыылааҕынан таҕыстаабыт. Ону бүгүн биһиэхэ манна кэлэн кыттыыны ылбыт профком председателлэрин, чилиэттэрин бу ааспыт республикабыт күнүнэн уонна буолаары турар маҥнайгы маай бырааһынньыгынан эҕэрдэлээн турар баһаалыста айыллаан сынньалаҥ киинин аатыттан бэйэбит махтал сурукпутун уонна Кыракый сэмэй бэлэхпитин туттарарбытын көҥүллээн. Өссө түгүл барыгытын Сахабыт Республикатын күнүнэн уонна буолаары турар баай бырааһынньыктарынан ис сүрэхпититтэн эҕэрдэлиибит. Аныгыс эфирга көрсүөххэ диэри.